Татар теле өчен гомер буе шундый татар халкы өчен безнең халык горур дип шулай итеп көрәшеп яши торган кеше. Һәм Рәзилнең дә әти-әниләре шундый татар мөхитендә тәрбияләнеп үскән балалар буларак, без икебез дә Башкортстанда туып үсүенә карамастан. Әйе.
Әйе. Алар Башкортстан татарлары. Әйе. Канга, канга барыбер татар татар Ә менә үзегез балаларыгызга бүгенге көндә менә шушы татар җанлы, милли җанлы булып үсүдә нәрсәләр эшлисез? Нәрсә? Иң беренче без татарча сөйләшәбез өйдә. Әйе, бу безнең өчен бик мөһим. Телне теге урысчага күчә башласа да, без хәзер үк кисәтү ясыйбыз. Менә шуның белән без балаларны татарчага, татарча канына сеңеп калсын дип, татар телен шулай итеп үстерәбез. Разил, ә менә
синең балачагыңа әйләнеп кайтыйк әле. Менә башка республика име? Башкортстан республикасы. Татар районы булып чыга бит инде. Әллә Әйе. авылы гына татар авылы? Юк, районыбыз татар районы шутлана. Әйе.
Ә, Менә шы барыбер теге нәкъ менә татар телендә сөйләшү, татарча тәрбияләде дип әйтте бит инде әти әнисенем, Рәфинә шулай дип әйтте. Ул нәрсә гади күренеш шикеллеме, әллә нидер менә барыбер теге менә без Башкортстанда туып үссәк тә татарча, татар мөхите дип Менә мин үскәндә безнең дәресләрдә татарча бара иде инде авылда укыганда һәм шулай ук татар теле фәне керә иде безнең шулай ук аннары башкорт телләре дә керә башлады но мин ул чорга эләкмәдем шуңа күрә безнең як күбрәк актанышка якынрак шуңа безнең сөйләмнәр дә шул якларга нәмәкәй бик охшаш сүзләребез
Рәзил онытты инде ул нәмәкәйне. Безгә әни кунакка э. килгәч, нәмә нәмә нәмәкәй дип без инде аны балалар теге Сөләйман котырта инде Зурнәйне. Анда Зурнәй дип әйтәләр бездә бит инде. Әби дәвәни дибез, анда Зурнәй дип. Э, Сөләйман инде шулай торып көлә инде. Нәмә нәмәкәй, нәрсә соң ул нәмәкәй дип. Э, Мин дә хәзер ул сүзләр тоже колакны кисә. Ул сүзне безнең Тотылды. балалар да белеп үсә шулай иттереп. Ярый, һәм инде балаларга килгәндә тагын менә э, шул ук э, татар телендә сөйләшү, татарча сөйләшүдән кала, менә шушы берәр нинди тәрбия эшләр алып барасызмы? Шулай ук тарихны аңлатып, милләтебезнең Аңлатабыз, әйе.
Президент кем икәнлеген, Казан, Татарстан дип, шулай үзебезнең географический теге э, расположениены өйрәтәбез дип әйтим инде. Э, татар җырлары бездә гел яңгырап тора инде. Шушы җыр аша, музыка аша инде миңа. Татар көйләре шулай ук мин э, һәрвакыт гармунда уйнап утырам. Шуңа алар аларга сеңеп үсә инде. Ә менә син гармунда, баянда еш уйныйсыңдыр инде, Рәзилә, әйме, көн саен да диярлек. Э, көн саен булмаса да. Кайткач көн саен уйный башлады әле. Син уйнаганда яисә үзең, яисә Рафина җырлап утырадыр. Э, була алай да ә балаларыгыз э, менә шулай сезне ишетеп күреп тыңлап э, җырларның сүзләрен өйрәнеп сезгә кушылып җырламыйлармы менә беләсезме ничек ул сизелми алар өйрәнеп утырган кебек түгел ә берникадәр вакыттан сөләйман мәсәлән шул җырны җырлап утырырга мөмкин сеңәдер инде ул әй яңа яздырган җырны мин каян беләсең син моны дип әйтәм ник сез җырладыгыз ич дип әйтә ул